what it is when it is vhana vha mukala a no hana ndi nṋe munna ndi ndoṱhe venḓa ane ndi ḓo tovhelela ngoho ene ndi munna wa ngoho zwoṱhe ndi ḓo vha ndi tshi khou lwa ndi tshi khou lwela germany ngo mu funa nothi ngo mu vhenga ndi khou nyago tou kaidza ri tshi khou kaidza no muṱhanga wa yani germany germany u ḓitangwa germany hoṱhe hoṱhe hu vha hu na muthu ane u khou mu foda nga founu a sa khou tou shumisa muhumbulo wawe a tshi khou tou u zwiedzeiwa a tshi khou hoiwa a tshi khou itiwa u nga ri ndi muṅwe muthu roṱhe ri yedzwa zwa uri dzhemeni ndi ndi tshilendele ndi nngwa ndi muthu ane u tovhelela vhaṅwe vhanna ngori u khou feila u nyago u ḓiimela so dzhemistan nṋe ndi muthu ane na nṋe vhutshilo e na vhutshilai ndo vhu tshila mara ndi nga ndo vhutshila six month nda vhona zwa uri a huna hune nda khou ya hone mara ini ni khou vhutshila almost 24 years 24 years ini ni khou tshila vhutshilo ha vhuleli Dzhemiseni ha mani kha ḓi litshani zwine na khou ita. Ḓi imeni seni sa munna. Roṱhe ri tshi khou ri kusi koṱhe kwa hanefha hune Dzhemeni a bva hone. Thi u ḓivhi. Nda ndi khou humbela roṱhe ho mulaedza kha kha ri mu vhudze mani. Ngori ri khou zwi vhona zwa uri u tou reliswa na goloi nga peer pressure. Ri roṱhe ri a zwa uri Dzhemeni a si muthu a no khou renga goloi zwino. Na ri tou ḓo renga dzigoloi dza serious vhana vha mukalaha mara Dzhemeni ene u khou nyaga u tou refa. Germany ngoho zwo tou funa gole dza Germany na tou shuma dzi ṱanzwa mara ni mutshe muṱukuṱuku so Germany ni tshe muṱuku mani lwani ni wa munna mani Germany i lwani mani i lwani nga mavili na maaphekhathi mani Germany hi Germany ni munna mani ni nga rwa mani ni nga ni nga ita zwithu na ini mani hi mara ini ni khou tshimbila na vhana vhaṱuku vha sa lingani na ini vha tshi khou ni ruma ruma ni ice boy hi a vhe ri khou amba uri na dzi artist khulwane na vho Mizo Phillips vha vho zwi vhona zwori zwa vhu ice boy a zwi lisi vha vho vha ngeno zwino ini ni kha ḓi nyago tshilo na u ḽa vhutshilo ho tovhela vhaṅwe vhanna nga murahu zwo khakhea jamisten litshani zwine na khou ita zwone ende na ini ni a kona ende ni na vhukoni zwino litshani zwine na khou ita so roṱhe ri khou tombela sa vhavenḓa vhoṱhe venḓa ḽoṱhe uri kha ri ambe na jamisten uri kha ḓi imele havhaḽa vhatukana vha no khou sokou shuma u ita dzi joku vha vha ṱuwa na founu yavho a sa ouni na founu ene na ṋamusi ndi muthu U na vhukondi roṱhe, u na vhurendi, ri khou vhu vhona zwori ndi ndi muṱhanga na- u na potential. Mara potential yawe u i shumisa mini? U i shumisa u tou vha tshileli? Ha Germany ni vhuṱali haṋu a si u vha tshileli man. Hi? Vhuṱali haṋu vhu nga ita zwithu, vhuṱali haṋu vhu nga ita zwithu. Riṋe ri thanga dzaṋu vhona ni ri gai. Hi? Na litshela mini tshikolo mara na dovha na bvafha. Ha James Ten o ni imuwa munna mani lwani. Ngori Germany o litsha tshikolo a nyaga u tou ita zwezwiḽa zwine a khou ita. Zwezwi zwa mishumo shumo yo sokou tou fhiwa mishumo nga vho rathendara vha venḓa a ri wini a beke zwiḽa zwithu vhutshilo ha muhoṱhe ino to ḓivhudza uri ini ni shuma mu munna wa muvenḓa wa wa ratendara a ri ḓo amba ngoma hezwiḽa zwi soto pfini ni khou shuma iṅwe othi ya muvenḓa ya ratenda a rathi a khetshi ni na pfuma thi a ni ḓe nṋe ndi nga nifha two millioni ai